Agbe ŋke ƒomea medo gbe na ame sia ame wose be ame sia ame fɔ fo le ame le dɔ me nye ya. Ele be mekpɔ notification ɖe le nyewo fon dzi. ya me be maʋui ne makpɔe ɖa. Ne ekpɔ notification la eya nye yi mele gbɔgblɔ le fi. Notification ya eya kpɔ mele. Aha notification le fi wo be it pays to share your opinion. Ne le kpɔ ɖa ɖe it pays to share your what your opinion. Efia be eh aɖe wo susu gblɔ kple susu be woaɖi nane na wɔe. eh, woaɖe wo susu gblɔ ekema woadi naɖe na wɔ apa eƒe ŋkɔ nye ya woŋlɔ ɖe fi reward ok wonye google ele fe xe na mewɔe be ne wowɔ woƒe review ekpɔe ɖa ɖe ta míage ɖe me maʋui ne makpɔ be mayi ɖe notification me ne mazi asi dzi ekema aʋu apa nam ɖaze zi ɖeka ele kpɔ be google opinion reward Egaya nakɔ nɔ nuka to ŋakɔ nɔ app wo play le wo phone dzi ahan sometime ne mi be mi akpɔ app ɖe wo la edze be mi xe fe aƒe mi download app evelia egaya eh, the easy way dze be na ze ya nye be na kpɔe le wo phone dzi aze so google is paying people for sharing opinion and uh, makɔ link kɔ da ɖe video aƒe gɔme evelia no me to ŋkpɔ ef tse wo dza wo ye yi ɖe play store

Mía ge ɖe eme me be respond ta ma lɔ ɖe edzi be ma yi ɖe sɔfiɛ me eya nye ya ma zi eya kple susu be ma yi ɖe sɔfiɛ me. Video yi me kpɔe ma tso mía ƒe Ghana president ŋu. Aha interview wɔ BBC ƒe interview wɔ dzɔ. Eya ƒe question gogo be ya bia me me kpɔ video ɖe viɖe ka ma kpɔ. Wo tsɛ me wɔse be ele koku nume eno kpɔ, ele Lil Win kpɔ, ele Sarkodie kpɔ, woa bia wɛ eke ma na na ŋu ɖoɖo. Simple and short, woa di coins ɖe wɛ kɔ na wɛ. Mía ge ɖe me. Ebe babia gbantɔ selection ma select mi wo anza. Babia yi wo bia me eya nye ya le djie me le fi. Ebe do you remember watching this video? Yes or no? Ta ma zi efi eke ma ma tsi na wo be yes. Next.

eh, eh, asixɔxɔ le ŋu nam. Okay, so it fulfilled temporary info, information need, of course. Uh, it was entertaining. Well, I, I was entertained. Eme nɔ ye ye pres, míaƒe president kpɔ ɖe. Ale wòle nɔ ƒoe edi kokoe nam. Eya ma gblɔ be wolé le mɔ me ma. Babiawo sẽ ŋui. Ghana gblẽ.

Ta notification va fifi la ema ele notification kpɔ ebe we have credited your account with uh, 0.54 dirham. Ekpɔ ɖa ɖe has been awarded. Eya wo credit ɖe nyo account eme tema zi jiz ɖeka. Ta heme zi jiz ɖeka la enu idzɔ nye ya.

Ahan eyae wɔe be aƒeawo le didi ta mekɔ kem ɖe aƒea ma ŋu. Ahan ta eh, basically ega yiwo le hehe ma so far la survey yiwo me wɔ eya nye 43 survey. Ekpɔe ɖa ɖe ega ɖewo me zã gaya ega ɖewo kɔ wɔ nu bubu wɔ kɔ ƒle app ɖewoe le mɔ dzi. Ekpɔe ɖa ɖe ta that's basically what I want to share with you guys. Mm. Okay, nɔvi lɔlɔwɔe. Abe ale megblɔe. There is no harm in trying eya is free of charge omakɔ wan si dikɔ ɖe me ekpe ɖa ɖe ne me yi ɖe nyiwo seti me le fiwa kpɔ be ega yiwo xe na me gbe eya nye wan si di ekpe ɖa ɖe ga yiwo xe na me gbe ɖe dɔ sue wan me wɔ ŋu anza video nye me kpɔ nyi video oga le efe xe na me ɖe video me kpɔ ŋu ekpe ɖa ɖe ahan balance ema di ram kɔ va wan si Ghana cedis me eya nye ma. Ahan mekpɔe be ne míle chart dzi kpɔ fifila la, woakpɔ be Ghana ga ele dzi le fi. Ahan ele down vɔ fifila ele dzi. Ekpɔe ɖa ɖe. Ta ya ya kɔe ma. Eh mia pete mia nɔ ma. Once you have mobile phone, ne mobile phone le asiwò ko, dze ŋkume keke ɖe ga ŋu, woake ɖe ŋu. Ahan eɖewo le amewo le wɔ gã ɖe makɔ gã ŋu tse kɔ va. Eyi woate ŋu awɔe wòawɔe. Mava fia nuwo tso laptɔp me, makɔ laptɔp tsɛ kɔ nɔ nu fia. Ne mekɔ laptɔp kɔ fia nu la, nu yi adzɔ enye be ee ee nu yi nènya ɖe na nawɔe kple wò fon. Alo ne mekɔ laptɔp kɔ fia ɖe wòawɔe le fon dzi tututu abe ale mefiae le laptɔp dzi. Wova app ka èdi be yeaƒle. Ega ya nɛ be yeade tsɛ, there is a way you can withdraw this money as well. Eya ɖeko meɖo makɔ da ɖe mɔ dzi kple amesiame be míase. Uh, but yeah, there is a way you can earn with your Play Store if you have the Play Store there. That's it. Okay, no velo lowe. Ne be ya me la, eh, if de ko na zi button ya na zi ya le fi, eke ma na me. Ekpɔ da de ta ma zi ji, ne mi akpɔ da, eke ma avu. Ne me be ma zi ji la ma me kpla me ka we. Amewo nya ma eke ma ma ze ma me le WhatsApp ji alo Facebook ma me de akpa si akpa. ya ema alo wa kɔpi link yɛ ele kpɔ ɖa ɖi wa kɔpi link yɛ le fi link yɛ ma wa kɔ wa ma kpɔ ɖa aha link yɛ nya wa kɔpi le fi yɛ kema wa mɛ le teƒe ɖe sia ɖe ekpɔ ɖa ɖe aha ok nɔvi lɔlɔ mebia dagbe na ame sia ame mianɔ kame video me be ne ekpɔe vɔ dzi dagba na mɛ kple ame sia ame ele veve ɖe